Na mi xeweta nakambe i Nhlekani ri perile va hlarini lava vukeli va channel ya Matimba Emmanuel Maloko YouTube channel kombela mi subscribe ku channel yin'wana yi kota ku kula ku fana na ti-channel tin'wana ni vuye nakambe hi mhaka ya xikanyana lexi xa muchacha pass vo tala va ta tivutisa va ku why ni ku ni vuye nakambe um yi kona video leyi ni nga yi endla ya muchacha pass kwala ka channel mi pfula mi ya le hansi mi ta yi kuma um van'wani va ni vutise swivutiso va ku xana i ncini switandzhaku swa ku va munhu loyi hanyaka na yena or nsati wa wena or girlfriend ya wena or murhandziwa ya wena loko ku ri ke ni i tshama a kha timhaka ta masangu na muchacha phansi i ncini switandzhaku swa kona vo tala va ta ti vutisa va ku va yini ku loko ku ri yini i tshama a kha a ni vo tala va n'wi na leswi ni nga hlamuseta le ka video mi ta swi twa ku ni te yini xilo xa wena i to hlamala simu yi khiwini mara nga swi twisisi ku swimi leyi khinjhani ni mi- na miri wa wena wa swi twa ku hayi ingaku la a ni ye masin'wini a ni ye ku rimeni mara a ku na munhu kusuhani na mina papa vana va kona boyfriend a yi kona or munhu loyi ni hanyaka na yena kusuhani na mina a nga kona swi ta njhani because of what hi xona xikanyana lexi xikanyana lexiwani tanihileswi ni vulaka vanhu vutisa ku swivutiso va ku xana xi na switandzhaku swo karhi xikanyana lexiya a xi endli ku munhu a va pregnant or munhu a va na khwiri or munhu a va na nyimba xikanya lexiya a xi endli ku munhu a va na mavabyi swo fana na ti-s t i vo h i v a xi endli xikanya lexiya a xi endli ku munhu a va na ti-pain to karhi a ka munhu wa xisati va swi tiva vona vavasati a ni n'wansati um xilo lexiya xi to ku endla ku i zondha nuna wa wena or i zondha munhu loyi hanyaka na yena loko a ta ku ri nkarhi ku a na fana or papa gele or papa fana or papa gele or mana gele or mana fana a hi teki xikomi ya ku rimini la masin'wini i ta twa mana fana a ku ha namuntlha hayi nkarhi ni nge swi koti ku ya rima le masin'wini u kuma ku swilo swa kona na wena wa swi vona vo ma six seven days i khe vula ku ye a yini ma ri swin'wini mpfula yi nini a ala because of what i xi lexi a xi endla kwini a nga pfumeli mara i kuma ku nampundzu loko dyambu rixa a twi nga ku hayi a ri busy na na na na na ku rima kasi to a nga ri ku rimeni loko a cheka mun'we hala tlhela kuma ku a xikwembu lexi xa ha tshamisekile musi swi te njhani because of what xi lexi a xi ku endla ku yi zonda nuna wa wena mi nga endla endla minhlolonhlolo leyi hinkwayo ya kwalaya head office or kwalaya ku endliwa kona ku rimiwa kona mara u kuma ku doo van'wani u kuma ku hetelela i famba i ya yiva na le handle mara u kuma ku loko u ya yiva handle swi fika swi pfumela loko u ri n'wanuna mara loko u vuya la kaya u kuma ku n'wansati wa ala doo sometime u kuma ku n'wansati a nga swi lavi no swi lava mara hi vuya ni twa ingaku i endle something.

van'wana hi ti-divorce ta ti-divorce ti tala because of what xixixiya i twa munhu a ku wansati lowa mina na n'wi tshika because i mhaka ya swona swona swona van'wana xi n'wi bloka ku mi kuma ku a nga kumi na n'wana nsati a nga tswali mara loko fambe ya handle ya fika tswala because of what i mhaka xi lexiya xi teke munhu loya xa n'wi controla i munhu wa xona se ma ni twisisa xikanyana lexiya xi nghozi swinene Mphyaphyaphasu wu nghozi swinene. Muchavi, N'win'win'wi na vubuti na vo papa n'wina mi nga na vavasati. Loko nsati a vulavula swo karhi karhi a ku yi navusiku u nga ku mi twa swa so na so. Ta swa na leswi ni nga vula ni ku na na nhlekani kumbe ku n'wansati i navela ku twa munhu a ku exi na ya ku tlele ni tele vurhongo. Ivi loko a phaphama mi kuma ku hi vo ma one na nhlekani dyambu ri ri kwale. Loko a pfuka kumbe a wise nyana vo ma two hours loko a pfuka mara a swi twi nga ku a ku ri na something. a xi ri ku endleni ka sweswi something because of what ku na munhu wo karhi la tirhisaka xichachi muchacha pasi lowa wu tirha navusiku na nanhlekani vo tala va wu tirhisa nanhlekani u kuma ku tivutisa ku wena why every time navusiku i tlela byi pha vurhongo byi mari na nanhlekani wa twa vurhongo loko ri munhu wa xisati i mhaka wa muchacha pasi se leswi ni mi byelaka swona ku mi xichava xikanya lexiya mi tiyisa vavasati va n'wina ku va xilo xi ya swi kota ku fambela kule na vona na khensa ku va mi langute chanele thank you.